Исәнмесез! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Сагынып көтәбез! Ну, бервакытта зурламый, Аллага шөкер, исән-сау кайтабыз, ди инде. Хәрбинең гаиләсе бүгенге көндә ничек яши?

Яңа биналар арта. Тәрзәләрне әз генә үзгәрттек. Менә штора дип атала инде монысы, икенче төрле күтәрелә төшә торган. Ә Урал хуҗалыгында нинди үзгәрешләр булды? Алмаз Әүхәдиев хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында. Ә аның гаиләсе өмет һәм дулкынлану хисләре белән әтиләренең кайтуын көтә. Ул ике ел дәвамында махсус хәрби операция зонасында үз хезмәт бурычын үти. Әүхәдиевлар гаиләсендә безнең төшерер төркеме дә булды.
Аухадиевларның гаилә башлыгының кайтканын көтеп үткәргән көннәре борчулар гына түгел, өмет белән дә тула. Ландыш белән Алмаз инде ун ел бергә. Ир-ат махсус хәрби операция зонасына ике ел элек киткән. Шуннан бирле аның хатыны һәм ике баласы, тугыз яшьлек Адель һәм җиде яшьлек Ильвина, аның хатларын һәм шалтыратуларын түземсезлек белән көтәләр. Телефонны кулдан төшермиче, аның иң беренче шалтыратуын язын көтеп торабыз инде. Хәзер вакытта иң зур бүләк шул инде менә безгә, иремнең исән-сау булуы. Ландыш әйтүенчә, ул үзенең балаларын борчулы уйларыннан аерып, аларга һәрвакыт яхшы кәеф бүләк итеп, начар уйлардан арындырырга тырыша. Гуманитар ярдәм белән бергә алар еш кына Алмазга хатлар һәм рәсемнәр җибәрәләр. Хәрби үзе дә яллары вакытында буш кул белән кайтмый икән. Без әтине яратабыз, ул соңгы кайтканда безгә ул бирде, попугай. Алмазның сирәк, әмма көтеп алынган телефоннан шалтыратулары аның гаиләсе өчен чын хәзинәгә әверелә. Үзенең хәбәрләрендә ул һәрвакыт туганнарының кәефен күтәрергә тырыша. Наоборот, мине тынычландыра. Барысы да әйбәт була, җылама, борчылма, дип ул мине тынычландыра. Мин аны тынычландырганга, ул мине тынычландыра инде. Аухадиевлар гаиләсе Алмазның кайтуын түземсезлек белән көтә. Ә аларның тарихы хәтта иң авыр вакытларда да якыннарыбызга карата мәхәббәт, ярдәм һәм кайгыртуның төп кыйммәт булып калуын күрсәтә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Стериль халат кигән, блокнот һәм ручкалар тоткан ата-аналар төркеме, чын детективлар кебек, мәктәп ашханәсенә керә. Аларның бурычы, төшке ашларны дегустацияләп карау. Мәктәптә ашау тиешле таләпләргә туры киләме? Тулырак киләсе язмада.
Балалар дәрестә булганда, ата-аналар мәктәп ашханәсенә төп эшләрен калдырып, Иртәнге һәм төшке ашларны дегустацияләп карарга килделәр. Алар әйтүенчә, өйдә ризыкларны болай төрлечә әзерләп булмый. Ә монда исә меню көн саен яңартыла. Өстәвенә, төрлесен генә түгел, ә файдалысын да әзерлиләр. Я считаю, что качество питания в школе, оно очень и очень хорошее. Минем уйлавымча, мәктәптә туклану сыйфаты бик тә яхшы, чөнки балаларның күпчелеге рәхәтләнеп ашыйлар, пешекчеләргә рәхмәт әйтәләр һәм хәтта балалар бакчасындагы кебек үк, Алар еш кына өстәмә яңадан өстәтеп тә ашыйлар. Рацион аксымнар, майлар һәм углеводлар күләме буенча балансланган, шулай ук мәгариф бүлеге белгечләре белән дә, төп кулланучылар, балалар белән дә килештерелгән. Бишенче сыйныф укучысының әнисе Эльмира Закирова яхшы ризыкның иң яхшы күрсәткече, ул буш тәлинкә һәм канәгать бала, ди. Мой ребенок лично, он вообще не жалуется. Минем балам мәктәптәге ашаудан зарланмый, ул барысын да бик яратып ашый. Ашханә мөдире, бер үк вакытта шеф-повар Лилия Гозәерова әйтүенчә, менюда фастфудлар булмаса да, балалар кайнар, файдалы ризыкны бик теләп ашыйлар. Балалар барсы да яратып ашый дип уйлыйм инде. Төрлесе бар инде. Бигрәк тә пюре белән котлет яраталар, пилмән яраталар, макарон яраталар. Мәктәпләрдә туклану сыйфатын тикшерү ата-аналарның балаларының сәламәтлеге турында кайгыртуы гына түгел, ә сәламәтрәк һәм куркынычсызрак белем бирү мохите булдыруга да мөһим адым. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Һәрвакыт ярдәм итәргә әзер булганнар өчен бәйрәм. Бүген көндә Кукмара районында мохтаҗларга ярдәм итүче бик күп оешмалар һәм берләшмәләр эшли. Әлеге эшне алар төрле юнәлешләр буенча башкаралар. Волонтерларның ничек һәм нәрсә белән ярдәм итүләрен Миләүшә Хаҗиева белде. Кубрский район один из тех районов, передовых районов, где добровольческое волонтерское движение Безусловно, в лидерах. Кукмарада актив рәвештә волонтерлык хәрәкәте үсеш ала, ә битараф булмаган кешеләр саны елдан-ел арта. Иң популяр юнәлешләр арасында өлкәннәргә һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм итү тора. Нәкъ менә боларның барысы белән алдынгылар хәрәкәте волонтерлары шөгыльләнә.
Без өлкәннәргә актив ярдәм итәбез, кыш көне аларның территорияләрендәге карларны көрибез. Шулай ук без шәфкатьлелек тернәкләндерү үзәгенә йөреп, акцияләр, мастер-класслар үткәрәбез, шулай ук балалар белән эшлибез. Моннан тыш, Алдынгылар хәрәкәте волонтерлары Сугышчан кардәшлек һәм Кукмара үзебезнекеләрне ташламыйбыз берләшмәләре белән дә бергә хәрбиләргә актив ярдәм итәләр. Алар солдатларга хатлар язып, гуманитар ярдәм җыялар. Бәйрәм вакытында волонтерларга грамоталар һәм медальләр тапшырылды.
Медаль за содействие СВО. Кукмараның Триды взводы волонтерлары да аерым бүләкләргә лаек булды. Бүгенге көндә алар пластиктан төрле әйберләр ясау белән шөгыльләнә. Бу җайланмаларның барысы да солдатларга үз бурычларын үтәүдә ярдәм итү өчен эшләнә. В настоящее время в нашей группе работает порядка 20 принтеров. Хәзерге вакытта безнең төркемдә якынча егерме принтер эшли. Безнең эшләнмәләрне көтәләр, еш кына мөгаен, кайдадыр өлгермибез дәдер. Әмма тырышабыз, зур тизлектә көн саен диярлек эшлибез. Бүгенге көндә волонтерлар җәмгыятебез тормышының мөһим өлешенә әверелеп бара. Уртак максатлар тирәсендә берләшеп, алар игелек һәм ярдәм итүнең дөньяны күпкә яхшырак итәргә сәләтле булуын күрсәтә. Миләүшә Хаҗиева. Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Яңа мөмкинлекләр һәм шартлар. Урал хуҗалыгында яңа терлек тору өчен ике бина һәм саву залы төзелде. Бер ел эчендә биредә зур һәм сыйфатлы эш башкарганнар. Сыерлар өчен хәзер нинди шартлар тудырылган, Миләүшә Хаҗиева сөйләр. Яңача эшләргә тырыштык инде, дәрәк кимчелекләрне бетереп, менә ничек яхшы була, шулайрак итеп эшләргә тырыштык инде монысын. Урал хуҗалыгы бүгенге көндә безнең районда гына түгел, бөтен республикада иң алдынгы хуҗалыкларның берсеннән санала. Биредә эшчәнлек моннан тугыз ел элек башланган. Хәзер хуҗалыкта елдан-ел эш сыйфаты яхшыра, ә биналар саны арта бара. Монда стройка тукталмады, стройка барды монда кыш буе. Бу ике башы здание инде монда. Бишәр йөз башлык, мең баш сыерга исәпләнгән доельне залы параллель инде. Яңа биналарда терлекләр өчен уңайлы шартлар тудырылган. Ә бу мегаферманың нәтиҗәле эшенә йогынты ясый торган төп факторларның берсе. Идәннәрне ул ниттек инде үзгәртеп ясадык, менә сыер таймаска дип икенче төрле әнә ниләр ясап инде. Идәннәренә янә теге сыер уза торган лежак дибез инде аны. Аларда ике-өч төрле әйбер җәелдергән сплошной. Хезмәткәрләр әйтүенчә, бу үзгәрешләр терлекләрнең сәламәтлегенә һәм җитештерелә торган сөтнең сыйфатына уңай йогынты ясыячак. Чөнки Урал хуҗалыгы бер көнгә 48 тоннага якын сөт ала. Яңа биналар һәм саву залы белән бу сан тиздән күпкә артачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Кукмарада мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен ярышлар узды. Анда республиканың дүрт районыннан катнашучылар җыелды. Оештыручылар әйтүенчә, бу чара спортның ничек берләштерә һәм илһамландыра алуының ачык мисалы булды. Спортчылар белән Миләүшә Хаҗиева да аралашты.
Күпләр әкренгә яңа ел ыгы-зыгысы белән йөргәндә, бу кешеләр үзләрен яраткан мавыгуларына спортка багышлыйлар. Ә спортчылар үзенчәлекле. Алар җиңүләр-яулар өчен түгел, ә башкалар кебек булыр өчен көрәшәләр. Кукмарада сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында ярышлар инде беренче ел гына уздырылмый. На сегодняшнее мероприятие мы приглашали три района. Бүгенге чарага без өч районны чакырдык, дүртенчесе без. Һәр районда чаралар бик күп үтә. Саба районы ел саен безгә килә. Без аларны сынатмыйбыз, алар безне сынатмый. Без аларның ярышларында даими рәвештә катнашабыз. Виктор Исикеев бу уеннар турында беренче тапкыр Сарапул шәһәрендә ишеткән. Нәкъ менә шунда аның спортка кызыксынуы уянган. Хәзерге вакытта ул моның белән кызыксынып кына калмый, ә актив рәвештә шөгыльләнә. Уеннар һәрьяклап үсәргә ярдәм итә, ди. Һәр уен ул кайдадыр координациягә, кайдадыр фикерләүгә ярдәм итә. Кайдадыр геометрия кирәк, хәтта кайбер уеннарда билгеле бер математиканы белү дә файдалы. Шуңа күрә үсеш өчен дә, буыннар өчен дә бу уеннарда катнашу мөһим. Мондый уеннарда ярдәм итүчеләрнең берсе Фәния Нуриева. Ул үз эшчәнлеген Ядегәр авылында махсус балалар өчен өстәл уеннары оештырудан башлый. Балаларда моториканы һәм логик фикерләүне үстерергә генә түгел, ә вакытны күңелле итеп уздырырга мөмкинлек бирергә омтылуын әйтә. Ә хәзер бу уеннар өлкәннәр арасында да киң таралыш алды, ди. Хәзерге көндә безнең унөч төрдә уен бар. Икесе көнне, икенче декабрь көнне республиканский ярыш үткәрелеп, үзебезнең мәктәптә балалар бик шатып киттеләр. Чараны оештыручылар мондый ярышлар дәвамлы булыр дип ышана. Шулай ук инклюзив спортның киләчәк үсешенә ярдәм итәчәк, дип белдерделәр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов.